akka gogaa yookaa itilleedhatti bal'ifamte kan jaarmayaa fi gaarri irra hin jirre wa'alqat maa fiihaa gaafa dachiin waan garaa isi'ii keessa jiru reeffa isii keessatti awwaalame tayuu waan biraa tayuu if keessaa hartee dudda isi irratti baaftee watakhallat irraa qullaa taate wa adhinat lirabbihaa

Guyyaa Qiyaama'aa ni agarta, wanni ati dalayde hundi katabamteeti achitti si eeydi, akka kitaaba dalagaa teetii san fuutee qaraatee beeytuf. Fa'ammaa man uutiya, duuba namni kenname.

Gaafin jabduun waan inni dalage mara takka takkaan isa gaafatu'u. Kan waa takka hin dhiifne. Duuba namni akkasitti gaafatame takkaa hisaabame dhugumaan azzabame. Namni kitaaba isaa mirgaan fudhatu mu'mina. Inni.

Ammoo namni kitaaba dalagaa isaa dudda duuban kenname harki isaa kan mirgaa mormatti ol hidhamee harka bita'aatin if duuba laatee fudhate namni kitaaba isaa bita'aan sanuu if duuba laatee fudhatu nama Rabbitti kafare fasawfa yad'uu thubuuraa. Namni sun yaa badii tiyya je'eeti iyyuudhaa taa'a. Qixaaxa isaa hubatee. Thubuur, badi'ii. Wayaslaa sa'iiraa, namichi sun ni seena ibidda jabaa akkaan isa laalessu.

gara Rabbii deebi'a. Rabbiin duraan isa uume isumaatu eega du'ee isa jiraachisee waan inni dalagerraa isa gaafatee duuba tolu jannata seensisee badu azaaba geessa.

Isin ilmaan namaa latarkabunna xabaqan an xabaq, jiruu teessan keessatti haala tokkorraa haala biratti dabartan, haala tokkorraa buutaniiti haala biraa yaabbattan takkaa yaabbata'aa deemtan, dhabamarraa haala argamatti, jiruudharraa du'atti, ammas du'arraa jiruu aakhira'atti. Rakkoo dharraa bal'oodhatti, dhukkubarraa fayya'atti, addunya'arraa aakhir'atti, eegasii jannata yookaa azaabatti dabartanii, duuba maalif karaa kana dhugo'oomsitanii irratti hin deemne, odoo kana beeytanuu akkamiin kafartan?

amananii hin sujuunnef maali? Wanni qur'aana dhugo'oomsuu isaan dhoowwe maali? Balilladhiina kafaruu yukadhibuun haa tayuu warri Rabbii isaanii moromu guyyaa qiyaama'aati kijibisiisan ni dhufaa hin yaadan. aadan isaanii odoo beekanuu waan beekan san didu'u wallaahu a'lamu bimaa yuucuun rabbiin waan isaan gara'atti dhoyfatan kan akkaan beeku kan ammallee dalagaa hamtuu isaan walitti qabatan hunda beeku isaan qixaaxu'uu jiraata fabashshirhum isaanii himii isaan gammachiisi bi'adhaabin aliim azaaba jabaa isaan laalessuun kan isaanii qopheessinee itti dhufu'uu taa'aniin isaan gammachiisi illa alladhiina aamanu ammoo warri rabbi dhugo'oomse kan guyyaa qiyaama'atti amane kan qur'aanatti amane wa'amilu ssoolihaat kanneen waan gaarii dalaganii waan hamtu'urraa fagaatan lahum ajrun ghayru mamnuun isaan sawaaba addaan hin cinne rabbi biraa qaban sun jannata zalaalamii keessa taa'anii waan fedhaniin keessatti qanani'an takkaayuu waan fedhan keessatti argatani. Darsiin 395 eeysoodhaa hangana.